Nilqakom mill-ġdid għal xar episodju mis-sensiela Etimoloġija, il-programm li matulu qed nesploraw il-ġrajja wara l-kelma. Bħal ġumat li għaddew għandna programm mimli daqs bajda u se niltaqgħu u nesploraw kelma u idjoma li nużaw ta' kuljum fil-ħajja tagħna.

Il-kelma li se nesploraw illum hija boycott. Kulħadd jaf x'jiġifieri. Irtirar minn relazzjonijiet soċjali jew kummerċjali ma' xi pajjiż, organizzazzjoni, jew persuna bħala kastig jew inkella bħala protesta. Fi kliem sempliċi, meta tagħmel protesta, jew inkella, kif ngħidu llum, meta tagħmel strajk. Ħadniha direttament mill-Ingliż, u hija kelma eponimika. Dan xi jfisser? Eponimika jiġifieri kelma, f'dan il-każ nom, li tirreferi għal isem ta' persuna. Fil-fatt, Boycott tirreferi għall-kaptan Charles C. Boycott, li għex bejn l-1832 u l-1897. Dan kien aġent Irlandiż tal-artijiet. Fi kliem sempliċi, dan kien jikkontrolla ċertu aspetti li għandhom x'jaqsmu mal-artijiet, bħal pereżempju, il-ġbir tal-qbiela tal-art. Mhux l-ewwel darba li xellifa mal-bdiewa u kienu jipprotestawlu u ma jagħmlux dak li jitlobhom jew inkella jordnalhom. Kieku llum aħna ngħidu jagħmlulu bojkot. Fil-fatt saret protesta kontrih fl-1880 mill-Irish Land League f'tentattiv biex jitnaqqas il-ħlas tal-qbiela tal-artijiet. Din il-mossa kienet tintuża minn din l-organizzazzjoni kontra kull min kien ikun ostili għaliha. Eventwalment, minn din il-protesta, li għamlet ftit tal-ħoss mhux ħażin, l-isem ta' dan il-kaptan beda jkun applikat ma' azzjoni ta' protesta uffiċjali. Bdiet tintuża dejjem aktar u eventwalment waslet ukoll għandna l-Maltin, malli l-Ingliżi bdew jitħalltu mal-Maltin. Iżda aktar interessanti minn hekk huwa dak li ġara fil-lingwa Maltija u li jkompli jikkonferma dak li ilna ngħidu tista' tgħid f'kull programm, jiġifieri kemm il-lingwa hija ħajja u tiżviluppa.

Bojkott huwa terminu eponimiku sewwa għax ġej minn isem. L-isem tal-kaptan Charles C. Boycott li li kien jieħu ħsieb biex jikkontrolla sewwa ċerti ehm, aspetti ta' fejn kienet tidħol il-qbiela tal-art, per eżempju, u l-bdiewa kultant kien ixellifha magħhom u kienu jirrabjaw u kienu jipprotestawlu u allura ma jagħmlux dak li jgħid hu. Illum aħna ngħidu ibbojkottjawh, sewwa? U t-terminu minn hemm ġie għaliex l-isem imbagħad beda jiġi applikat mal-azzjoni ta' protesta, ta' protesta kontra xi ħaġa li tkun uffiċjali, all right, bħal meta jkollok qisu strajk u x'hekk. U allura inti jkollok xi ħaġa li żżomm u ma tagħmilhiex, tibbojkottja. Ara, imbagħad aħna. X'għamilna? Għamilna l-verb. Mela, l-ewwel daħal in-nom mill-iżem kif kien qiegħed fl-Ingliż. U fl-Ingliż ukoll hemm il-verb to boycott u xek. U mbagħad aħna eh, għamilna il-verb tagħna tajnieh eh, is-sura semitika Nibbojkottja, tibbojkottja, jibbojkottja, bojkottjat, all right? eċċetera. Għandek għandek il-konġugazzjoni kollha tal-verbi tagħna, ġifieri biex iktar u iktar isir tagħna. U hawnhekk huwa punt interessanti għaliex dak li aħna nieħdu minn lingwi oħrajn, dak isir tagħna appena aħna Intuh il-libsa grammatikali tagħna. Aħjar minflok grammatikali ngħid il-libsa morfoloġika tagħna. Issa dana mhux jien qed ngħidu. Dana qed nirrepeti x'qal mitt sena ilu minn għalija fl-1923 Ninu Cremona. Dik il-ħabta eh, Ninu Cremona kien qed jiddefendi l-kliem li kien dieħel mit-Taljan Għax kien hemm ħafna bdew jgħidu tinfarku l-Malti. U dak qallhom la dak il-kliem daħal fosthom jikkwota l-kelma avukat, per eżempju, immaġina llum mingħajr il-kelma avukat. La dak il-kliem daħal u tajnieh il-libsa tagħna aħna mela dak sar tagħna. Ftemna u jien qed ngħid l-istess hawnhekk għall-bojkott, ibbojkottja, il-bojkott, ara intuh anke prefiss l-artiklu, il-bojkott.
Mill-Ingliż se nerġgħu mmorru lura ħafna fiż-żmien u se nerġgħu nagħmlu referenza għall-element Semitiku li jibqa' l-bażi tal-lingwa tagħna. Kif rajna fi programmi li għaddew, ħafna mill-idjomi u l-espressjonijiet li nużaw ta' kuljum isibu l-għeruq tagħhom fl-Għarbi. Huwa kliem li daħal fil-Maltin żmien ilu u għadu magħna sa llum il-ġurnata u minkejja li għaddew mijiet ta' snin għadu jaqdina tajjeb ħafna. Ħafna drabi komplejna niżviluppawh, u minnu missirijietna ħolqu wkoll idjomi, ibbażati fuq dak li raw u li nnutaw. L-idjoma li se nitkellmu dwarha f'dan it-tieni parti tal-programm hija madjul. Nużawha ta' spiss. Niggustawhom lit-tfal li jkunu mġenna wara l-ġenituri tagħhom u ngħidu, Dejjem madjul ommu dak it-tifel, jew inkella, Dejjem madjul missierha dik it-tifla. jiġifieri imqabbad magħhom jew iffissat fuqhom. Mhux għat-tfal biss nużawha, nistgħu nużawha wkoll għal xi żewġt aħwa jew inkella żewġt persuni li jkunu ħbieb u tarhom meta tarhom dejjem ikunu ma' xulxin. Ngħidu dejjem madjur xulxin dawk it-tnejn. Nużawha, iżda mhux żgur nafu xi tfisser, u hawnhekk jidħol il-programm Etimoloġija. Għal darb'oħra se jeħodna għall-oriġini ta' dawn l-idjomi. Id-djul fl-espressjoni madjul ommu, pereżempju, huwa l-plural ta' dejl, li fl-Għarbi tista' tfisser żewġ affarijiet. Dejl tista' tfisser denb, jew il-parti ta' wara ta' annimal, iżda tfisser ukoll il-parti ta' isfel ta' libsa, jiġifieri biex niftehmu il-parti tal-keffa. In-nota fit-triq, meta xi tifel jew tifla jkunu mixjin ma' ġenb ommhom. Ikunu jew imqabbdin ma' saqajha u jaslu sal-parti ta' isfel tal-libsa biss, jew inkella mexjin eżatt warajha, kważi kważi imkaħħla magħha u alla ħares taħrabilhom xi ftit. Inħallu lill-Professur Martin Zammit jispjegalna aħjar dwar dan.
Madju l-ommu qed ngħidu nafu x'irridu ngħidu, dak it-tifel dik it-tifla dejjem ommu ma tħalliha qatt, imdendel magħha, mdendla magħha, imma x'inhu ma' dad-djul? Eh? Għax imbagħad x'inhu x'inhu da id-djul huwa l-plural ta' dejl, dejl li fl-Għarbi tista' tfisser jew demb, demb ta' annimal, jew inkella l-parti ta' wara ta' annimal jew inkella l-parti ta' isfel ta' libsa, pereżempju min-naħa tal-keffa, u fil-fatt, jekk timmaġina, xejn tfal żgħar dejjem ommhom fejn ikunu? Imqabbdin ma' saqajha, imqabbdin viċin tal-keffa, n-naħa ta' wara t'ommhom, taf kif? Hemm, hemm huwa d-dejl, in-naħa t'isfel tal-libsa tal-omm, forsi daqsxejn anke n-naħa ta' wara tagħha għax ma jlaħqux meta hi timxi hi. Hemm dik l-idea mad-denb t'ommhom kważi, imma denbha. Huma sbieħ daw il għaliex forsi bla dubju kien hemm żmien meta daw il-kliem jien naħseb daw il-kliem kien jifhmuhom il-Maltin antiki, ġifa kien jifhimha il-Malti imma mbagħad maż-żmien il-kelma tintilef u tidħol oħra flokha. Jiġifieri forsi kien hemm żmien meta kienu jifhmu eżattament anke t-tifsira litterali ta' djul u dejl u ġifa u sikka. Seta' imma ma tistax tipprova, ok, tista' tiċċekkja e tara ftit id-dizjunarji antiki x'jagħtu daw il-kliem. Tifhem jekk jagħtuhom. Wieħed jaqbad id-dizjunarji antiki b'Daptezan, pereżempju, u jgħid ħa nsibha dejl, djul, ħa nsibha sikka, ħa nsibha ġifa u jekk insibha Kif se jtieli? Jekk itieli tajba, hemm iċ-ċans li sa dak iż-żmien meta nkiteb il-Maltin kienu għadhom jifhmu l-kelma ġifa. Fhimt? Kien għadhom jifhmu l-kelma dawn li semmejna.
U b'dik l-ispjega interessanti niġu fi tmiem l-għaxar programm mis-sensiela Etimoloġija. Nittama li l-informazzjoni qed issibuha utli u anke qed tgħinkom tapprezzaw aktar il-ġmiel tal-lingwa tagħna. Aħna niltaqgħu bħal-lum ġimgħa fejn se nkomplu flimkien nesploraw l-etimoloġija wara l-kelma. Saħħiet!